Helo Rhys Madam, a tro hyn ni'n mynd i wneud beth bach o wahanol. Ni'n mynd i edrych ar y set yma o fath o dynes sydd fi, a ni'n mynd i trio wneud yr um, un cyntaf yma, yr un melyn yma, yr un rhy cool. Okay? So ni'n mynd i wneud par o spectral hael, Trwyn a wedyn yr eiliau yma iawn. So rhy cwl tu fewn i bar o sbectol hael yw y llun heddi. Reit, so peth gyntaf sy'n eisiau gwneud yw yn amlwg cael um, siap yn sbectol hael ni'n iawn. Felly ni'n mynd i fynd ar draws gyda dip bach yn y canol. Ni'n mynd i wneud Dau linell neu dwy linell fach yn dod lawr fyna. Am dod mewn ychydig bach. Mae eisiau cael y canol yn iawn. Um, felly cofiwch chi'n anelu am y canol o fyna, iawn? Ond ni'n trial cael y ddau yn weddol o debyg. Dyn nhw ddim yn mynd i fod berffaith i chi, ond dyw e ddim yn wneud gwahaniaeth. So ni'n mynd fel la. A ni'n rhywbeth fel la. So fi'n weddol hapus da hwnna. Dyn nhw ddim yn union cymesur, Ond mae fe'n ddigon da, mae pobl yn gallu gweld mai sbectol hael yw nhw i fod, iawn? A beth fi wedyn yn neud yw fi jyst yn rhoi'r syniad bod trwy'n fan hyn gyda ni. Yn dy lawr y ddau ochr. Sdim eisiau rhoi manylion y trwy'n mewn. A i'r pobl sydd wedi gweld fi mewn ysgolion pan fi'n siarad, um, gyda disgyblion, fi'n dweud wastad, mae trio wneud portread, siwr ydyn ni'n o'r pethau yn oddau i fi, dwi'n ofnadw yn wneud gwynebau pobl. So pan chi'n gweld yn luniau i gyda pobl yn nhw, anaml iawn dwi'n rhoi unrhyw nodweddion gwyneb i mewn. Rhaid e, yn gario ymlaen y llun yma, eiliau nesaf, felly mae'r ail yr ochr yma, jyst yn dod i mewn. Okay, gallwch chi wneud e yn linell dwbl gyda fe'n cilhau wrth gyrraedd y canol, os ydych chi'n moyn. Okay. A wedyn mae'r un arall yn mynd i wneud rhyw fath o siap ysfach Ond gyda'r bwa yn mynd yn fwy ar y tu fas, iawn? So mae fe'n eitha cyfyng fan hyn, a wedyn mae'n mynd yn fwy dyn ni. Fe'n mynd mas, a wedyn mae'n gallu cilhau eto. So I quite yn hapus dyna to, so ni fe'n bach mwy trwches. Okay. A chi'n gallu cadw fe'n nes bod chi yn gweld siap Ych chi'n hapus gyda fe? Right then. Okay, so nesa, i ni'n mynd i fod yn neud yr, yr rhy cool i hunan. Os ych chi moyn, gallwch wneud lle wneud nawr, neu fi'n credu na fi'n wneud ar y diwedd, gallwch chi wneud yr um, amlinelliad, yr actual spectral hael unan, a chydig bach yn fwy trwchus. Wnaeth hwnna wneud popeth i sefyll mas ychydig yn fwy iawn, a wnaeth e mwy na lai rhoi um, border neu rym a'ch spectol chi i chi, a wedyn byddai'n edrych yn well gyda y llythrenau fel rhan o'r gwydr. Okay? Reit, e, so mae dyn ni rhy cool, newn ni dorri fe'n y canol, Okay, bydd rhy gyda ni'r ochr yma, bydd cwl yr ochr yma. Ar gyfer yr yr, ni'n gallu mynd lan a gallwn ni fynd mwy na lai reit o draws. Y rheswm fi'n ei na yw os newn ni stopio fan hyn, bydd yn edrych ychydig bach gormod fel ty. Os ych chi wedi gwneud yr ochr yma yn dod mas gormod, wneud e edrych fel ty, so jyst rhywbeth chi mas ychydig a cymrwch e mewn a wedyn ewch yr un beth yr ochr arall. Ok, so rh, Wedyn mae dyn ni yn hynny amlwg, a wedyn gallwn ni ffitio'n yn i mewn fyna. Okay. Ar um, y bathodyn sydd dy fi, os chi'n edrych, mae'r y yn mynd yn bach mwy o le. So felly gallwch chi wneud e fel nes chi moyn, okay? ond dwi'n credu bod hwnna'n gweithio yn eitha da hefyd fel mae fe dy fi nawr. So mae gyda fi rhi. A wedyn y cwl, mae eisiau tri bocs yn ni. Ok, so dwy linell lawr. Cut gynta. Felly dyna'n cut ni. U, mae eisiau tor ar u, so beth fi'n dueddol o wneud yw cymryd chydig bach bant o'r top, Sim rhaid iddo fo'n driongl wedyn, oce? Okay? Ond cymryd rhywbeth o droi gornel bant, a wedyn cymryd triongl bant yn y canol hefyd. Wedyn lle wneud yr U yn y ffordd arferol. Triongl bach y pwynt o lan ar y gweilad. A wedyn wneud yr L. Dyn ni ddim eisiau mynd lawr fan hyn gormod a cymryd hwnna i gyd mas, so felly ni chi dod draw a mewn. So mae fe'n cymryd rhyw fath o gornel bach i ffwrdd heb bod ni'n gorfod llanw gormod ohono fe mewn yn ddeian. So mwy na lai, dyna mae gyd sydd dyn ni ar gyfer hwnna, rhy cool. Okay? Gallwch chi eto arwyddo ar y gweilod, se chi moyn, gallech chi ychwanegu hyd yn oed mwy o bethau mewn. Gallen ni, se ni moyn, gyfuno fe gyda yn gwena ni, a gan fod lle gyda fi dan fe, fi'n hanner tempted i wneud e nawr, ond gallwch chi fod yn wneud e fel dau lun ar wahân, os chi moyn, iawn? So fi'n credu na beth na fi, na fi'n wneud gwena o dan e nawr, okay? Fi'n gweud bod fi ddim yn wneud lot o nodweddion um, gwynebau, Gan bod lle gyda fi nawr, na i wneud e nawr. Os nad ych chi wedi gadael lle, peidiwch poeni, newch e ar dudalen arall, oce? Okay? Os ar y bythodynnau, maen nhw'n ddoi lun ar wahân. Felly, gawn ni weld. Oce, okay, so dyna'r siap cyntaf sy'n siarad chi. Wedyn, ni'n mynd i ddod lawr a lan. Oce, okay, lawr a lan. Wedyn, yr un ar y top, yn dod rownd, lawr, rownd a lan. Okay, so mae gyda ni fel rhyw fath o siap yma, mae fe'n uh, cyfateb i beth sy'n chi benne. Ond wedyn mae'r un gweilod just yn aros fel gwein fel byddwch chi'n gweld fel arfer, byddwch chi ddim angen neud dim rhywbeth arall gyda hwnna, iawn? Ni'n mynd i ffitio na'r gwena ar draws y cam, so mae gyda ni bimp bocs eisiau nhw ni. So yna un, dau, tri, pedwar, pimp. Byddwn ni ddim eisiau rhoi hwnna rhy bell lan, achos mae'n cilhau ychydig bach gormod. Ni'n mynd i ffitio G yn y bocs cyntaf. Mae U dyn ni nesaf. Wedyn ni'n mynd i ffitio E mewn. Fi'n credu na i wneud hwnna mewn i linell ddybl. Yn nesa, so ni'n mynd i fynd lan a do lawr o hwnna mewn linell dwbl. A wedyn mae A gyda ni, dwi'n mynd i gadw fe ar yr ochr chwith, ac os fi'n credu os ni'n mynd yn rhy bell i'r dde, byddwn ni'n colli fe. So dyna gwena. Okay? Os ych chi moyn, fe allwch chi ychwanegu troi'n bach mewn fyna. Okay? Byddwn ni ddim yn chwarae beth i gormod gyda fe. Yn amlwg, gallwch chi roi eich gwallt a bob fath o bethau mewn sy'ch chi moyn. Okay? Gallwch chi gwallt yn dylawr fel hyn. Mae hwnna'n hollol, hollol lan i chi. Okay? Ond eto, erbyn diwedd mae gyda ni rhywun sy'n edrych yn weddol o daclus. Mae gyda ni dau beth gwahanol. Mae gyda ni'n rhy cool, mae gyda ni'n gwena ni. A gallwch chi liwio nhw mewn fel i chi moyn. Fel wedi si Joes, chi eisiau rhoi stael gwallt gwahanol mewn os chi eisiau gorffen y gwyneb cyfan bant, rhoi coesau um, i'r um, spectol hael, ychwanegu glistiau mewn bocheb, lan i chi. Okay? Um, pob lwc!

uh, dim ond defnyddio lliwiau i'r siapiau gwahanol. Okay, dysgwch ymlaen i weld beth i chi'n creu. Pob lwc!